Fi'n credu taw ni yw'r clwb gore yn Sir Gâr yn sicr. Ni gall neb fach o fopeth a gweud y gwir, ond wedyn ni, taw perfformio yw'n clwbdar ni. Ni'n joio canu, acto, bach o fopeth rili, barnu stoc, ta beth sy'n dod o'n traws ni. Clwb ni yw ble mae'r hwyl i gyd yn digwydd!
A phwy 'y ni? Clwb Dyffryn Cothi wrth gwrs! A fel arfer i ni'n cwrdd fan yma, Neuadd y Coronied yng nghanol Pumsaint, ond heno i ni'n cael mynd mas am wâc fach.
Hwyl! Enw fi yw Ale Jones a dwi wedi bod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifaint a Ffryncothi ers dros degawd bellach a mae wedi bod yn adeg prysur iawn i ni fel clwb yn ddiweddar yn wneud gyda'r holl ymarferion ar gyfer cystadleuaeth pantomaim y sir lle daethon ni'n ail, a hefyd mae yna adeg cyffroes iawn i mi fel aelod, ges i'n enwi fel aelod hŷn y flwyddyn yn Sir Gyfyrddin a rwy wedi fy yn digon ffodus i ennill ar lefel Cymru, felly tipyn o'n rhydedd i mi, ond heno mae'n braf i cael dod mas fel clwb i gwrdd â Gwyn Williams yn Fferm Ysgafn Goch i glywed tipyn bach o'i hanes. P'un, p'un sy'n neud y, y gwaith fwyaf? Fi yw Bethan, a boss y clwb neu cadeirydd y clwb am eleni. Mae clwb yn cynnwys tua 60 o aelodau, um, ond mae rhyw bymtheg ohono ni mae heno gan fod hi'n amser prysur iawn gyda rwy'n ac ati. Mae'r clwb yn uh, denu aelodau o ardal eang iawn ym Mhimsaint i Grig y Bar, Farmers, Ceio a Llansawel a thu hwnt uh, yn Sir Gyfyrddin wrth gwrs. Tipyn o hwyl a sbri a ni'n gwybod sydd i joio. Wel Gwyn, beth ych chi'n mynd i ddangos i ni heno de? Wel, mae yna ni'r cyffyrle, mae'r cyffyrle harness da ni, mae'r carriages, y goets, a mae yna ni'r cyffyrle rasis fod draw wedi. Chi'n meddwl bod e'n bwysig i ddangos yr hanes a chi'n modd beth i chi'n neud i, i bobl ifanc fel criw ffermwr ifanc? O, fi'n credu bod e, achos uh, chi'n bod mae

Sut mae'r writing gorau i fi, cofiwch? Ni sy'n cynnal y diwrnod maes cyn bo hir, ond mae'n neis cael mynd mas sy'n cael bach o joio. Mae fe'n neis i bod mas o'r neuadd am unwaith. Blonde neis mas e.
Ni wedi gweld y ceffylau yn y stable, amser i weld y cyrtiau nesa. Wel, mae'n amlwg bod tipyn o hanes yn perthyn i'r pethau yma, a trwy siarad â Gwyn yn gynharach, dwi'n ymwybodol bod yn fy mas yn wythnosol i ymarfer y ceffylau. Syrfeiwr siartiedig yng ngwaith bob dydd i impresio tir ac eiddo, ond fyswn i'n gweud bod y pethau yma'n gwerthfawr iawn.
Mae Clwb Dyffryn Cothi wedi cael tipyn o lwyddiant yn ystod y blynydde diwetha' a ni wedi cystadlu ar lwyfan sawl gwaith yn yr hanner awr o adloniant ar lefel y sir a Chymru a hefyd yn y gystadleuaeth pantomaim eleni. Rho linell i ni Dodi! Pwy sy'n hoti?
Anti Dodi!
Wel, fel chi'n gallu gweld, mae Gwyn hefyd yn adeiladu lorïau ceffylau yn y gweithdy, a os chi'n gofyn i fi, mae John gyda tipyn diddordeb yn prynu un. Just the job!
Os gai'ch sylw chi am eiliad de plîs? Yym, ar ran Clwb Ffermwyr Ifainc Dyffryn Cothi, hoffwn i gymryd y cyfle yma i ddiolch yn fowr iawn i Gwyn, June a Daniel

Wel, 'na ni am heno. Noson llwyddiannus iawn yng nghwmni Gwyn, mae rhai gweud. A gobeithio bod chi 'di mwynhau yng nghwmni aelodau CUFI Dyffryn Cothi ar ein trip. A ta-ta wrtho fe, a ta-ta wrtho ni. Tara! Tara!